Mō muti, mō muri ka whakatikatika i ngā, i te kirimana i waenganui i a tātou, hoi anō, ko te mea nui, ā, e whakaae ana te poari katoa. Koinei te wā ka pānuitia ai e te Heamana o Te Matatini, a Tā Herewini Parata, ko wai ka hua, ko wai ka tohu. Hei kaimanaaki i te kaupapa a te tau 2027. He noho ngā wai hono e whiria wai kato, he uri toka nohi ki te hau mā uru ngā kai. Kia kawea mai
Te Matatini 2027 ki roto o Waikato-Tainui. I titi rawa i roto i ō mātou whatumanawa. te āhuatanga o te kāinga o Hopuhopu, nā reira e whakaae ana a Te Matatini kia kawea Te Matatini 2027 ki Hopuhopu. Koinei te whenua o Hopuhopu, 50 eka te rahi, te kāinga o te whakakitenga o Waikato. Kua tae mai te heamana o Te Matatini, ka whanga mai ia ki te taha o te urupā, O tā te kotahi mahuta. Kāore he mea hei kawe ki te kore te mea ngaro. Nā reira, i roto i tēnā āhuatanga, i rongo mātou i te wairua o te whenua, o Hopuhopu. Ka hoki mai te ao. Kaua ko te ao Māori ana, engari ko te ao ka riro ko ngā parirau tauwhiuwhi o te ariki nui, ngā waihono i te pō. Hei manaaki o ngā mano tāngata ka rārangi mai ki runga o Hopuhopu, koirā e koa ana te ngākau. He rā hirahira tēnei. There'll be no trouble with the sun beaming in and blinding people, but when it does set over there it's absolutely beautiful. Ka tae mai ngā mana o Te Matatini ki Hopuhopu, inanahi ki te tiratira haere ki te mata o te whenua, i mua i tō rātou karangahui kia huihui mai ai ko ngā māngai o ngā rohe Ki te pōti mō te wāhi e tika ana. E mahi anō tō Te Matatini, e mahi anō tō te tonga iwi nei, nē. Engari ko tōna whakatutukitanga ko te mahi tahi. Ko ngā rōpū tautoko tuku pūtea ana ki a Te Matatini, kua roa e pērā ana me ō mātou kaporeihana, hoa kaporeihana nei e āwhina ana i te iwi nei. Kia māmā katoa ngā mahi. Ko ange ana taku ngakau, ko ange ana te kao i maunga, ko ange ana nga uri o toku taueke mau nga koro taranaki a ku mana, iaianei ka tu te matatini a ki konei ki roto i a Waikato ki raro a i nga rekereke o to tatou Kuini, te Arikinui, nga Waihonui te po. Ka tae mai hoki a Tamzin Pue o Te Kāhui Maunga, otirā nō Taranaki, ā, e hīkaka ana ia ki te pānui whānui ki ngā iwi o Te Kāhui Maunga mā rātou te mauri o Te Matatini e kawe, e hiki mai i Taranaki ki Waikato. Ka hoki au ki tōku taueke maunga, ka kōrero au ki ōku uri, ki ōku uanga, ā, ki te āta whakarite i a mātou anō, i roto anō rā i ngā tikanga, i ngā kawa o Taranaki Maunga, o Te Kāhui Maunga o Anuitonu. Ā, me te mōhio kei a mātou o Taranaki tētehi kīwai o te kete, kei a koutou o Waikato tētehi kīwai o te kete. Tāria te wā ka mōhio tātou e anga pēhi ana i ngā āhuatanga. Ko te mea nui, kua whakaae, kua tautoko te poari o Te Matatini. me Waikato-Tainui kia hāpai i Te Matatini 2027 ki roto o Hopuhopu. Ka mutu, e tū kotahi ana ko ngā mana o Te Matatini me ngā iwi o Waikato. Ka mutu, tākiri tū Te Matatini e 2027. Mai o Hāpānapa, Mā au kaha.
Ko te reo te take.